Yes, how are you? I hope I find you well. And I'm going to come in peace like I always do. I want to come in peace. Tichatraya by all means kutaura nechishona kuitira for everyone plus to protect communication yezvinhu zvatinenge tichida kugadzirisana. I'm basically going to address this kuma sponsors vari kuUK.

15 years pawakaenda kuuk uchitambura uchigwafa gwafa that was your story yawakanzi namwari ndiyo yauchatambura nayo come 2022 vanhu vari kuenda kuuk vane mavhiza avo zvinhu zvese zvakagadzirwa mitemo yachinja ya

I'll keep quiet kuita seuri kundiitira favor you are not doing anyone a favor you running a company you should operate you should know how to operate your company period nyaya yebasa nekushandirana haizi yekunzwirana tsitsi guys let me tell you the truth haizi yekunzwirana tsitsi people vari kuuk for them to be awarded

saka macarers let me tell you something iwe wega unozvizivira kuti izvoni not macarers masponsors unozvizivira kuti pane pauri kutobhenda the rules so humble yourself what you need to do is humble yourself and smoothly correct tunhu twauri kuita nhengerekeni twauri kuziva kuti youare bending the rules there's one thing that people need to understand kuti do you know the majority of people vari kuaplya vanhu vari kubva kusouth africa and vanhu vakabva kuzimbabwe kudhara vakauya vakagara kusouth africa they've been exposed they've been exposed kumarights avo they've been exposed to know what is correct and what is wrong saka imi vanhu vari kuuk mukafunga kuti muri kudhila nemadumdum you find out kuti vanhu vamuri kuwisa ivavo vachakutorerai mabhizinesi imi mese mablokerwa if you don't do zvinhu zvenyu by the book

if i go kuafghanistan iwill go and make it ko kulondon zvako this is what i want you guys to understand hamusi kudhila nevanhu vari kubva kugokwe kana kuti vanhu vari kubva kwasadza understand kuti you dealing with people that have been staying musouth africa and vanhu ivavo kana muchifunga kuti vanhu vari kulondon munogona kuita tese tiri mazimbabweans im just letting you know kuti this is the world that you are dealing with and be very careful kuti musazocheme nevanhu wena because uri kurana company yako do it by the book ukasaita by the book chokwadi you cry i remember pakaita nyaya yaolinda some lady came achifonera olinda zvikanzi these people are so ungrateful he tiri kuvabetsera dude ungrateful when im supplying you neservice yebasa hapana panonzi i am being ungrateful bcause ndiri kuuya kuzoshanda when munhu akashanda gets paid this is 2022 hakuna munhu anoshanda achishandiswa seslavery hakuna munhu ari kuaplya basa uchinzi uri kundiitira favor you need my service so it's not a favor muchabhadharisa vanhu mari and this is what vanhu vachaita they will pay they will write a consent letter vari kunoku kuti ha ah, ndizomboreve i won't tell but kana vasvika kulondon vachataura

vanosvika vopiwa nemota vanosvika vagopiwa neimba vagoenda vagonosuka chembere that's how their story was written but you can't exploit them because your story is different from them my child always says mommy If your mother didn't have opportunities for you, it doesn't mean kuti my mother doesn't have opportunities. Her mother has opportunities. Inini my mom vanga vasina ndakaswerera ndichiendeswa kuzvikoro zvataichera kana mvura kunogeza mvura inotonhora winter, winter summer what with bath cold water.

musafunge kuti vanhu vakapusa ivavo muchachema navo and last and not last and for whatever list whatever kana uri sponsor ita zvinhu zvako behind regai kuhwawata pafacebook apa you never know kuti zvinhu zvamuri kuwawata zvine impact yakadini unomeka you know when you talking on social media unoita slip of the tongue and you sell some of the things zvauri kuziva kuti iwewe uri kutraya kuhaida saka keep your dirty little secrets in your closets and correct them pamakakanganisa kune ese vanhu vari kutsvaga mabasa mukabhadhariswa vabhadharei asi kana masvika kuuk vareverei they will be penalized vanobviswa vanobviswa pamalist yekuoperator bdam vakakubhadharisai mari bdam torai that money nemuvabhadhari masvika kuuk unongotsvaga authority onyora kuti inini kambani yandikushandirai ndakauya but vakandibhadharisa mari you have the right anonymously you can report and vachazongoona kambani yavo yakudzizvoni takumbokubvisai paoperations

so when you want to be an, you want to go to uk and you are being honest kana ukabhadhariswa mari unongosvika uchiita honest oreva unoreva ungove unosvika uchitaura kuti indakabhadhariswa mari asi handisi kunzwisisa kuti yanga iri mari yechii do you understand guys to help you masponsors do your things by the book Remember hamuzi maZimbabweans mega muri kuoffer vanhu mabasa. There are macompanies owned by varungu vari ikoko. People are now being able to compare kuti but how come macompanies awa they providing maservices akadai so. Tiri kunzwisisa muri kurana mabusiness you also want to empower mhuri dzenyu dzamakasiya kumba but do things by the

ndakuudzai kuti mazimbabweans ari kubva kusouth africa ndo vari kunyanya kuafoda kuuya kuuk uko muchachema navo but hamucheme navo because vari kuita zvinhu zvakaipa muchachema because vachakureverai zvamuri kuita zvakaipa vanokureverai tichakubhadharai mari kana chero mukatiti tipei 4000 5000 tichakubhadharai mathousands amuri kuda but ndikasvika kuuk ndonoreva ndochanobvunzisisa kuti sei kambani iyi yakandibhadharisa mari yakati ndine right yekuhwisisa kuti why was i asked to pay this money and iwe sasponsor you know youare not supposed to do that you know it hatizi tese hatisi kubva kugokwe takabva kugokwewo kudhara tatovewo exposed sezvamakaita muri kuuk ikoko saka be warned ndatenda zvangu i love you i'm also a business person i'm just it's, it's free advice to a business from a business woman to another business person kuti run your business by the book if you want to survive this era yekurecruita vanhu internationally run your business by the book because if you don't muchavharirwa maoperations enyu and vanhu havasi kumira kuzoreva vachakureverai thank you guys i love you and have a pleasant wednesday